Kei ngā toronga o te ao matihiko, nau mai hoki mai ki te māwhai. Ko te kōnae tuatoru tēnei, ka mutu, kāore he kaupapa i tua atu i te kēmu o ngā torona hei kaupapa kōrero mā tātou. Kua hipa te toru wiki tātou e mōteateahia ana te matenga o Hone Hukapapa, arā, o John Snow. Ka mutu, me mātua mōhio tātou, e noho rite ana te hōtaka me ngā pukapuka. Kāore anō kia puta te pukapuka tuaono, arā, Ngā Hau o te Takurua, nō reira ko tātou katoa, arā, a Ngāi Hōtaka rāua ko Ngāi Pukapuka, e noho matakerepō ana ki ngā kokenga o ngā tuawahine me ngā tuahangata o Wete Rōtihi. Hoi anō, kia anga whakamua ō tātou whakaaro, ka whakatakotoria kia rima ngā whakakitenga mō te terenga tuaono ka pāhotia a te tau 2016. Tuatahi, te Kīngi o Ngāti Mātaratara, arā, te iwi White Walkers. Koinei te terenga i ahu mai ai te rahi o Ngāti Mātaratara e hoa mā. I mua i te kōnae tuawaru, ruarua noa ngā wāiti nō kitea te ope haere i te hōtoke. Engari anō te kāhui rangatira o tēnei iwi. Mea rawa ake kua kitea mai te Kīngi o te pō, arā, The Night's King. I te wā i āta hiki ngōna ringaringa, kua mū katoa te wāhira, otirā, Tō māua whare. Kātahi ka oho mai ngā tūpāpaku, ā, ka mōhio pū a Jon Snow mā, otirā mātou te hunga mātakitaki, ki te mana o tēnei iwi mātaratara. Hoi anō, he aha ngō koutou whakaaro mō te wetiweti nei? Nōku e mātakitaki ana, ka kite i te kīngi o te pō e aro pū ana ki a Jon Snow, otirā, tāna arataki i tāna ope. Kātahi ka patua tētehi o ngā rangatira ake o Ngāi Mātaratara ki te Hoari Valerian. Kātahi te hoari rangatira ko tērā e hoa mā. I tino pupū ake te, te harakoakoa i roto i a au i te kitenga atu o tērā wā. Ki ngōku whakaaro, e mātua hiahia ana te kīngi o te pō kia huri a Jon Snow hei White Walker hei uri mā eke. Engari, ka waiho ērā kōrero ki reira mō tēnei wā. Tuarua, Cersei Lannister, tētehi o ngā tino tohunga o te kēmu o ngā torona. Mōku tonu, i hākoakoa te ngākau i te kitenga atu o Cersei e putu ana ki raro. Kāore e kore ka tapa au he ngākau kōwhatu, hoi anō, tē paku kukume ngā tauwharewharenga o te whatumanawa i tōna hinganga ki raro i te pūtu o te High Sparrow. Mō te kerekere o te wahine, kāore he painga i a Circe. Kaua e rūhahu koutou, ko koutou hoki tēnā e rite ana ō koutou whakaaro ki ōku. Ko ngētehi o ōku hoa i tīmata ki te aroha atu ki a ia. Hoi anō, nō te kōnae whakamutunga, Ka hoki mai te wahine, E mōhio pai nei tātou katoa. Arā, e kōrero ana au, mō te wā i tae atu a Circe ki tōna kāinga, ā, i te mutunga atu o tōna hīkoinga roa, ka kite ia i tōna tūtei hōu, kātahi, ko taua āhua weriweri, ko taua mata kino anō i hua mai. Me he ko koe tērā i ohorere ki te wawe o tōna hokinga ki tōna matua, Kotahi noa iho tāku ki a koutou. Enge, e mate i te mate Ned Stark. Te tuatoru, tō tātou Khaleesi, te whaea o ngā taniwha. I te tīmatanga o te terenga nei, i te hōhā haere au ki te tōnga o tēnei o ngā pūrākau i runga i te hōtaka. Engari, i piki te wairua i te wā i tae atu a Terrian ki tōna taha, me te kite atu i te hononga i tere pakari i waenga i a rāua. Hoi anō, nō te kōnae tuaiwa i tino hiamo ahau i te wā i hoki mai a Drogon ki te tiaki i tōna whaea. Waihoki, me whakapono mai koutou, i te wā i tutū te puehu i te papa o Tū, i tere toko ake te whakaaro i roto i ahau, ā, me tuku a Daenerys i ōna whakaaro ki te wāhi ngaro, o, me kī te wāhi ngaro, e rongo ai a Drogon i te karanga o tōna whaea. Me arau ake, ka pērā katoa ia. Ka puta mai te taniwha, katoa ngā hoariri i riro hei kai mā tō Drogon ahi. Kātahi ka eke a Daenerys ki tōna tuahiwi ka rere atu. Nō reira, ki ōku whakaaro, he whawhai nui ki te haere i waenga i a Daenerys rawa ko te iwi Dothraki. Ki au nei, i te mutunga iho, ka piki anō a Daenerys ki te tūranga o Khaleesi. Ka mutu, ka whiwhi ia i tōna khalasar. Kātahi ka tū pakari ia ko āna taniwha kei te rangi, ko tōna iwi ki te whenua. Tuawhā, mō te nuinga o te terenga tuarima, i te whakaaro au, āe, ākuni a Sansa ka whakaora anō i te wairua o Reek. arā, o Theon Greyjoy. I te wā i hoki te whare Bolton ki Winterfell, ka tīmata te puna o te whakaaro i roto i a Reek ki te āta pupū. Kātahi ka tae mai a Sansa. I ora te te ngākau i te wā i aro a Theon ki te tiaki ki te kawe i a Sansa, tōna tuahine. Ki ngā whakaaro e kōrorirori ana i roto i ahau, Ka tūtaki a Theon rāua ko Sansa ki a Brain rāua ko Podrick. Kātahi ka tahuri ki te whakarite i tētehi rautaki e hinga ai te Whare Bolton, kia hoki anō te mana o Winterfell, tae atu te mana o te rohe whānui o te raki ki raro i te maru o te whānau Stark. Hoeno kia āpiti i ngētehi whakaaro ki a koutou. Ki au nei, kāore a Brienne i patu i a Stannis. Whakaarohia te momo hōtaka nei e hoa mā, te kēmu o ngā torona. Kua mātua kite mātou, otirā tātou, i ngā matenga katoa i runga i tēnei hōtaka. Engari i tēnei wā, kāore i whakaaturia mai te matenga o Stannis. Ki au nei, he tohu tērā e ora tonu ana ia. Nō reira, koirā ōku whakaaro mō tērā, te tuawhā, engari ka waiho ērā ki a koutou. Te tuarima, te whakamutunga. He aha atu i te rirohanga atu o Jon Snow ki te wāhi ngaro? Ahakoa te renga mai, te renga atu, kua patua tētehi, ētehi rānei o ngā tāngata matua o te pūrākau nei, Tē paku whakaae au, ka mate a Jon Snow. Inā te nui o tōna mana hei tuahangata. I runga i tēnei whakaaro, kāore au e paku whakaae kua mate rawa atu a Jon Snow. I te wā i mate ia, ka hāparangi ahau ki taku wahine, kei reira te witipū rā, kei reila a Melisandre. Kāore anō te ohorere kia waimeha i taku wahine, kei te hāmama kino au, kāo, kāo, kāo. Ka ora anō a Jon Snow. Ka ara anō ia me ko Ihu Karaiti, mā te Atua o te hatete ia e whakaora. Ka mutu, koinei tētehi o ngā whakakitenga nui e rere haere ana i te ipurangi. Nō reira, tātou katoa, āe, ka ora a Jon Snow. Hoi anō e tai mā e hine mā, āe mārika, koinei tētehi o ngā tino terenga o te kēmu o ngā torona. I puta ngētehi o ngā tino piki me ngā tino heke o te pūrākau nei. Ināianei kua tahuri ahau ki te whakaoti i taku pānui i ngā pukapuka kia rite au mō te putanga mai o te pukapuka Ngā Hau o te Takurua. Nō reira, kia piki te ora i ngēnei rangi makariri e hoa mā, mā te wāhi ngaro tātou e tauwhiro, Kōrerotia te reo Māori i ngā wāhi katoa o tēnei ao hurihuri. Ko te māwhai tēnei, he konā mai rā.